Тәрбияләүнең иң мөһим өлеше холык тудыру. Россиядә фәнни педагогикага нигез салучыларның берсе Константин Ушинский шулай дигән. Исәнмесез, сезнең белән белем дөньясы һәм мин тапшыруның алып баручысы Айгөл Имамова. Безнең программа укытучылар һәм укучылар турында.

һәм йомгаклау этабына барып җитү. Шундый юлны Казанның унөченче гимназиясе укытучысы Әлинә Шәгәрәева үтте. Аның осталык дәресе укучыларда функциональ грамоталыгын үстерүгә багышланды. Остаханә чыгышымның темасы, дәрестә һәм дәрестән тыш эшчәнлектә укучыларда креатив фикерләүне үстерү аркылы функциональ грамоталык формалаштыру иде. Мәгълүм булганча, хәзерге заман социумында уңышлы яшәр өчен белем алу гына түгел, алган белемнәрне эшчәнлекнең төрле даирәләрендә, аралашуда, социаль мөнәсәбәтләрдә куллана белү мөһимрәк. Бүген балаларда функциональ грамоталыгын үстерүгә аерым игътибар бирелә. Бу, мәгариф стандартының яңа таләбе. Башка катнашучының, Рамил Мозафаровның осталык дәресе шулай ук бу темага багышланган иде. Минем мастер-классым
язу һәм дөрес уку грамоталыгына багышланган иде. Чөнки бу э, мәсьәлә бүгенге көндә бик актуаль. Э, бүгенге э, заман шартларында шулай ук федераль федераль дәүләт белем бирү стандартлары безгә яңа таләпләр куя һәм беренче чиратта безнең уку функциональ грамоталыкка Без аеруча игътибар итәбез. Ә менә Бөгелмәдән килгән катнашучы балаларның иҗади фикерләвен үстерү өчен Кроссенс дигән ысулын тәкъдим итте. Кроссенс ул интерактив ысул. Өйрәнүдә табышмаклар, ребуслар, башваткычлар кулланыла. Әлеге конкурска әзерләнгәндә үз тәҗрибәңнән чыгып, үзеңнең тәҗрибәңне башкалар белән уртаклашу нияте туды. Һәм бүгенге көндә Дәүләт һәм җәмгыять мәктәп алдына куйган бурычларны үтәр өчен мин әлеге ысулны, ягъни укучыларның иҗади фикерләү сәләтен үстерү ысулын, кроссенс ысулын кулландым. Бәйгенең йомгаклау этабына Казанга Татарстан Республикасы районнары гына түгел, ә башка төбәкләрдән дә катнашучылар килде. Ләйсән Морзаева милли татар күлмәгендә үз төбәген, Башкортостан Республиканы тәкъдим итте. Туган республикасында ул узган ел бәйгенең йомгаклау этабында җиңүче булды. Балаларга ачык дәрестә Ләйсән Морзаева татар халкының милли киемнәре турында сөйләде, ә ахырда чәкчәк белән сыйлады. Иң беренче чиратта балаларны яратырга, үз телеңне хөрмәт итергә, сакларга тырышырга, милли гореф-гадәтләрне, ата-бабаларыбызны онытмыйча, алар калдырган нәсыйхәтләрне барсын да саклап барырга кирәк. Роза Ибраһимова бәйгенең соңгы этабына Саратовтан килде. Ул милли татар гимназиясе укытучысы. Аның ачык дәресе Без бергә, безнең көч бердәмлектә дип аталды. Татар телендә балалар үз фикерләре белән уртаклаштылар, милли бизәкләр белән фоторамка бизәделәр. Бу конкурска килүемә бик шатмын, чөнки шуның теге күп тәҗрибә алдым, яңа ысуллар, яңа методлар, күп коллегаларым белән. уртаклаштым. Шундый җылы мөнәсәбәт безнең арабызда булды. Без бәлки конкурс та бу түгел, ә ниндидер тәҗрибә алу мәйданчыгы булып чыкты. Зур рәхмәтләремне белдергем кили Татарстан Республикасына, Татарстан Республикасының министрлыгына шундый матур итеп, шундый затлы итеп, шундый организация оештырган өчен бик зур рәхмәтләрем сезгә.

Казан укытучысы Ерлан Аймаганбетов Бүтін Россия сыйныф җитәкчеләре форумында амбассадор булды. Чарада бер мең ярым укытучы катнашты. Ерлан Аймаганбетов Казанның Идел буе районының 129 мәктәбендә инде 5 ел буе информатика укытучысы булып эшли. Татарстан башкаласына ул Оренбург өлкәсеннән килде. Без остазлар, укытучылар турында репортажларыбызны дәвам итәбез. Безнең программада укытучы һәм остаз елына багышланган махсус рубрика. Татарстанның иң яхшы укытучыларының һөнәри тормыш юллары турында сүз алып барабыз. Эльвира Җамалетдинова яшь педагог белән очрашты. Воспринимают с помощью каких органов?
Шулай Ирлан Аймагомбетов җиденче сыйныф укучыларын информатикага өйрәтә. Балалар белән ул ун ел элек Оренбург өлкәсендә эшли башлаган. Педагог булу хыялы аның мәктәп елларында ук туа. Ул сыйныф җитәкчесе укыту методикасын ярата иде. Шул вакытта ул педагогия көллиятенә укырга керергә карар итә. Студент чагында Ирлан балаларны яңа технологияләр белән кызыксындыра алачагын аңлады. Шулай итеп, ул информатика фәнен өйрәтергә булды. В детстве я мечтал стать, если в начальной школе, в школе я мечтал стать машинистом. Балачакта мин машина йөртүче булырга хыялландым, миңа поездлар һәм проводниклар ошады, ләкин инде төп мәктәптә сыйныф җитәкчесе ярдәмендә мин үз тормышымны Белем белән бәйләргә һәм педагогик юнәлешкә барырга булдым һәм мин шулай эшләдем дә. Я решил стать, связать свою жизнь с образованием и пойти уже в педагогическое направление, что я и сделал. Укытучы ролендәге беренче дәресен Ирлан еш искә ала, чөнки ул вакытта ул балаларны кызыксындыра алмаган. Ләкин яшь укытучы өметсезлеккә бирелмәгән, бу хәл аны мотивацияләде генә. Шулай итеп, ул көллияттәге остазлары белән киңәшләшеп, дәресләренә төрле интерактивлар уйлап таба башлый. В первую очередь это чувство, можно сказать, страха перед детьми, потому что... Беренче чиратта бу курку хисе, балалардан курку, бу бик дулкынландыргыч иде, зур класс иде, алар бик күп, алар сине үз дәресләре кысаларында

Шулай итеп, ул Казанның 129-нче мәктәбендә информатика һәм математика укыта башлый. Быть учителем, это в первую очередь любить то, что ты преподаешь. Укытучы булу, беренче чиратта, белем бирергә ярату, икенче фактор, син биргән белем кешеләрне ярату. Укытучы булу бик җаваплы, чөнки син, беренче чиратта, кешене тәрбиялисең. Илебезнең булачак гражданы, шуңа күрә минем өчен укытучы булу, бу сәләт. Поэтому для меня быть учителем это в первую очередь это призвание. Ирланы Мәгәмбәтов өчен укытучы булу һөнәр генә түгел, бу инде аның яшәү рәвеше. Ул кирәкле мәгълүматны генә җиткерми, ул шулай ук укучыларда белемгә тартылуын да уята. Да, это у нас зеленое, нет, это красное. Дәресләрдә иң рәхмәтле тыңлаучылар, балалар. Алар бөтен мәгълүматны үзләштерә ала, ләкин аларга бер урында утыру авыр булырга мөмкин. Ирлан Әлмәгамбәтов дәресләрендә катгый дисциплина урнаштырылган. Балалар биремнәрне рәхәтләнеп үтиләр, әгәр дә берәр нәрсә эшли алмасалар, яраткан укытучы һәрвакыт ярдәм итәчәк. Нравится за счет, когда мы делаем. Компьютерда нәрсәдер эшләвебез ошый, мәсәлән, төрле анимацияләр, презентацияләр. Бу бик кызыклы эш. Это довольно интересно и занимательно. Минем мәктәптә яраткан фәннәрем информатика, математика һәм. физкультура. Шулай итеп, җиденче сыйныф укучылары информатик укытучысына кызыклы дәресләр өчен рәхмәт әйтәләр. Хәзерге заман балалары кулларында гаджетлар белән туа дип әйтү гадәти хәл. Ләкин аларны эффектив куллана белергә кирәк. Ә моны бары тик профессионал гына өйрәтә ала. Информатика дәресләрендә балалар компьютерда эшләргә яраталар. Алар программалаштырырга гына өйрәнмиләр, укучылар шулай ук мультфильмнар ясыйлар, биремнәр чишәләр һәм роботлар җыялар. В то время, когда я поступал, информатика только набирала обороты. Мин эшләгән вакытта информатика көч ала гына иде, ул перспективалы һөнәр иде һәм бүгенге көнгә кадәр мәгълүмати технологияләрнең бу юнәлеше безне чолгап алган технологияләр чаралары ярдәмендә үсеш ала. Без хәзер мәгълүмат җәмгыятендә яшибез, мәгълүмат хәзер тормышта төп модель булып тора. ключевой такой моделью. Ирлана Мәгәмбәтов мәктәп дәресләреннән тыш башка төрле эшчәнлек белән дә шөгыльләнә. Башлыча төрле ярышларда катнаша һәм яңа күнекмәләр алу өчен мастер-классларга йөри. Шулай яшь укытучы быел Бөтенроссия сыйныф җитәкчеләре форумының амбассадоры булды. Ирлан сүзләренчә, мондый статус аркасында ул укучылары белән бер дулкында тора. Чөнки дәрестән тыш чаралар, укучыларның казанышлары һәм иҗаты турында хисаплар белән педагог үзенең ВКонтакте битендә уртаклаша.
Америка мәктәп укучылары гаҗәпләндерүдән туктамый. Кызлар 2000 еллык теореманы исбатлаганнар, ә малайлар хезмәт дәресләрендә кием тегә. Ничек дисезме, бу турыда тулырак хезмәттәшем Нияз Рахман сөйләр. Алдагы минутларда кызыклы тәнәфес, мәгариф, фән һәм балачак дөньясыннан мавыктыргыч яңалыклар турында рубрика.
Сәлам дуслар! Бәләкәй чакта тине сөендерү өчен малайлар нинди генә адымга бармый. Өй тирәсендәге эшләр, спорт һәм уку өлкәсендәге уңышлар белән аларны шаккатырырга тырышабыз. Бүгінгі шығарылышта да онды геройлар бар, хәм біз башлыйбыз. Математик теореманы нишек дәлелиләр? Яңа Орлеандағы бу Америка Кушма Штатларының Изге Мария академиясеннән ике мәктәп укучысы Пифагорның 2000 еллык теоремасын тригонометрия ярдәмендә исбатлый алганнар. Кызлар үз тикшеренүләрен хәр ярты ел сайын уза торган математика җәмгыяте утырышында тәкъдим итәләр.

Баксаң ул кызлар арасында бердәнбер малай икән. Американың Теннесси штатында яшәүче ир кеше улының үзенә күлмәк тегүе хакында сөйли, язманы социаль челтәрләргә урнаштыра. Ул язманы инде 13 миллионнан артык кеше караган. Баланың уңышы әти-әни өчен дә зур бәхет ир кеше. Фотога караганда күлмәк чыннан да бик яхшы килеп чыккан. Социаль челтәрләрдә әнием миңа бары тик үзем булырга кушты дигән сүз популярлык җыя. Аны кулланып, кешеләр меңләгән роликлар төшерә башлаган. Роликта әнием миңа үзем булырга кушты һәм кешеләр миңа тартылачак дигән сүзләр булуы шарт. Әлеге хэштегны карау саны 10 миллионга җиткән. Ә интернетта бу трендны иң кешелекле һәм зыянсыз дип атарга өлгергәннәр инде.
Молодец, Вася.
Әни акылга да утырта ул. Чираттагы хәл зоопарк табыла. Бу хакта әни кеше социаль челтәрләрдә үзе язып чыга. Алар гаиләләре белән зоопаркка килә. Монда өлкән улы кечкенәсенә син начар укысаң, Әнә теге кеше кебек жираф тизәкләре җыячаксың ди. Бу сүзләрне әнисе, янәшәдәге кешеләр һәм хәтта теге хезмәткәр үзе дә ишетә. Әни кеше шунда ук бу хезмәтнең авыр булганлыгы хакында аңлата башлый. Хәтта моның белән генә чикләнеп калмый. Улын бер атнага зоопаркка эшкә урнаштыра. Бу вакыт эчендә әйткән сүзләр хакында уйлап,

Сез шулай ук безнең социаль челтәрләрдә яңалыкларыгыз белән уртаклаша аласыз. Сезне көтеп калабыз. Акыллы укытучыга эчкерсез мәхәббәт, белемнәргә ия булуга иң кыска юл. Кытай фикер иясе Сюньцзы шулай дип әйткән. Киләсе тапшыруларда укытучылар, остазлар, педагогик сәнгать осталары белән танышуны